rivotra tsotra ary eo koa le hoe tsoka an-drivotra na hoe tsioka an-drivotra de mety hoe tsotra sy tsoka na tsioka de eny tokoa ka izay indrindra manko no mahatonga an'ity fandaharana rivotra ity ato amin'ny onjam-peo RDJ 96.6 fantatrao tsara radio des jeunes ho manam-bahiny manam-bahiny izy ary dia ankasitrahana ianareo raisina an-tanan-droa Ianareo izay manana izay zavatra tokony ho tenenina mifanaraha fotsiny eo amin'ny mpandraharaha ny lafiny varotry ny onjam-peo fa malalaka ilay fahafahanareo mitondra ny hevitrareo, ny dokam-barotrareo. Eto izao dia misy an'izany ah le anarany tsy tononiko fa manjary manonona ny asako. Iza moa ianareo mianadahy moa ianareo sa mianaka? Mianaka. Hay nareo mianaka. Hein, misy lehilahy lehibe ary misy tovovavy. Mbola tovovavy ianao an? Hein? Eny tompoko. Raha asary ireo anao dia tena mety ho tsara mihitsy an. Misy dinidinika entinareo mampahafantatra ny soa azo tovozina ao amin'io hetsika na orinasa na sehatra misy anareo io. Lazao ary ilay izy, ny anaran'ilay ray aman-dreny aloha angamba no tokony ho tenenina voalohany dia avy eo ilay zanaka vaviny. Hay, ok. Ya. Dia miarahaba aloha amin'le tonga leo namely an'ity émission rivotra dia ny za zany ny le anaranao le Thierry Andrianasola zany Andriamatoa Andrianasola dia mikarakara ny amin'ny le orinasa zany Top Prof Mada

fampianarana handoavana ekolazy. Voalohany indrindra aloha, aleo aloha izany hazavaiko tsotsotra hoe inona marina kay izy ity izany. Ny ampitenenao roa indray mba tonga any teny ivelany eto. Ny Top Prof Mada izany dia sehatra iray entina hanamorana ny fifaneraserana dia fifanakalozana eo amin'ny mpampianatra sy mpianatra. Raha mahatsikaritra isika eny an-dalana eny dia betsaka ilay affiche na peta-drindrina eny amin'ny elakelan-trano eny na koa eny amin'ny arabe eny misy hoe mampanao courant izao izay. Dia raha ohatra anefa ianao ka mila an'ilay izy dia misalasala ianao hoe akaiky anà ve ilay izy sa lavitra be anà? Mety misy moramora kokoa ve any ambadimbadika any? Tena mety amiko ve ity zavatra ity? Dia izay indrindra izany ny antom-pisian'ilay Top Prof Mada a! ahafahan'ny tsirairay mahazo ny anjarany na mpampianatra io na mpianatra raha ohatra ianao izany ka mpampianatra na koa manana traikefa manokana hoe te hizara ny fahaizanao ianao dia azonao atao ny miditra ho mpikambana ao amin'ny top prof mada amin'ny alalan'ny rohy www point top prof mada point com dia maimaim-poana ilay fidiranao. Dia ilay izy tsy voatery hoe prof de mathématiques na français na anglais na SVT, izay fotsiny. Tsy voatery ho izay ilay izy fa izay traika efa voafehinao ka tianao ho zaraina dia afaka manolotra cours ao ianao, ohatra hoe guitare na échec na cours de danse ohatra. Efa misy sokajiny ilay izy, mizara telo ilay cours azo idiranao. Misy ny cours éducatif, ilay atao any am-pianarana ireny. Ohatra hoe araka le niteneniko teo svt na malagasy na ohatr'izany. Dia misy koa ny professionnel a, le any amin'ny sehatr'asa indray izany io ohatra hoe resaka informatique, comptable na koa resaka marketing ohatra. Dia fahatelo a cours de loisir na koa fialamboly, dia ohatra hoe afaka ataonao cours de piano ohatra na koa fanorona ohatra na koa resaka zaridaina koa ohatra, azo atao daholo izany. Dia rehefa mametraka ny tolotra ataonao ao ianao an, dia afaka mametraka fepetra izay mety aminao ianao. Ao anatin'izany hoe aiza ohatra ny toerana mety aminao. Any amin'ilay mpampianatra ve no atao ilay cours sa any amin'ilay mpianatra na koa any amin'ny toerana hafa. Dia ny ora mampalalaka anao koa, ohatra hoe sabotsy any aho no afaka amin'ny sivy ka hatramin'ny folo ohatra, dia soratanao ao izay, na koa ohatra hoe isaky ny larobia hariva ihany aho ny afaka. Dia ny faha. Telo koa ny vola alainao isan'ora zany ohatra hoe enina arivo ariary isan'ora ny frais anaovako an'ity cours ity dia soratanao ao zay dia ao anatin'izany koa ny sokajin'olona ampianarinao ohatra hoe débutant ve raha ohatra ka professionnel sy raha ohatra ka professionnel sy loisir ohatra le izy afaka miteny ianao hoe débutant ve le ampianarinao sa intermédiaire sa expert dia raha ohatra indray ka ilay educatif teo an dia afaka miteny ianao hoe sixième ve ilay ampianarinao, firy ème ilay ampianarinao sixième sa primaire sa terminale an dia arakarak'izay ilay izy. Ny mahavariana ahy dia ilay fahalalahana be mihitsy voalohany eo amin'ilay hoe na ianao mpampianatra na ianao mpianatra dia afaka miditra ao anatin'io sehatra top prof mada io. ary mbola malalaka koa ilay izy amin'ny hoe sokajina zavatra azo rantovina manomboka eny amin'ny hoe fampianarana tonga eny amin'ny fampianarana asa tonga eny amin'ny alavoly tena malalaka manaraka an'izay koa malalaka ny fotoana hahafahanao manaraka an'izay ao na mampianatra ao aza izay fahalalahan'izay ve

Hita eo aloha ny annonce anao hoe izao ny cours-nao, izao ny cours ataonao an, sy ny retraretra momba anao fa ny numéro anao izany an, sy ny mail anao tsy hita eo. Fa rehefa ohatra ka hiditra ao ilay mpianatra an, dia misy misy vola aloa izany an, arivo ariary, izay fotsiny, dia mipoitra ny numéro an'ilay olona avy eo. Fepetra entinareo izany izay sady mandray an'izay te handray anjara no mamatotra azy amin'ilay vavola efa voalohany, arivo ariary. Tsy maninona, asio teny frantsay mifangaro ary manavanana anareo na manavia anareo ilay zavatra ambarako, eny tompoko. Andriamatoa Andrianasolo. Io, ok. Ampy, izay fotsiny ilay izy an, ilay Le le izy mandeha pa coup horaire zany le izy le le le cours zany. Tsy voalaza amin'ny banc. Le olona tsara. Ah, de le le le les élèves zany a tonga de mandoa tonga de mandoa vola direct zany a amin'le amin'le prof zany. Ny anay a zany a tsy tsy maka vola zany zay. Ny anay a tonga de crédit de contact zany fitenenay an'le izy sady mora de mora le izy c'est à dire zany ao anatin'le site zany a.

Tsy maninona ramose andrianasoa raha tsy maninona aa ny zavatra azava zany amizay an satria hitako ny ahotra be bakoly amaly anizay de iny fa niteny ramose andrianasoa ny fombafomba rehetra entina mandray ny tampikarama zany aho tsy misy fa Ankolaka izany raha misy amin'ny alalan'ny hoe mandoa vola ianao amin'ny fampiasana an'ireo serasera, fitaovan-tserasera ireo. Ary raha misy aza ny ambony ampanga dia omenao ny vatana amin'izay mampianatra anao iny. Raha misy ohatran'ny manao rakitra, tantirakitra izany, fa tsisy tantirakitra akory fa ianao no jerem-panahy hoe vavampory. Misy sady mijery anao izy, iny indray izany ambony ampanga izany izao. Tonga dia voampanga indray, voampanga indray, iny izany tianao tenenina izany. Iny ity ambony ampanga. En plus, le surplus, voilà ce que veut dire euh, ambony apanga. Au-dessus de la fougère. Donc on va faire l'émission en français. Euh, euh, ah, manao fanahany iny zay sy baronne eto ry izy mianaka manao fiteny mba ahatonga anareo ahavoaka zay tianareo ambara tsy maninona fa ny mpihaino ange ka hafa mihitsy amin'ity dokam-barotra reo ty le olona Sady efa mahay teny frantsay no mahay teny malagasy ka tsy mampaninona izany fa raha hoe sabotsy tsy mety fa sabotsy manko resaka malagasy ny raha noraino eto tsy fantatrareo re ny raha noray une ô ny tena hitrikitrihiko j'insiste surtout hein dia ity. Tsy maray lamba mihitsy ry Bozy mba mifanehana. Malalaka be izy ary sambany amba nahita ohatr'izany satria mpampianatra manko an. Mba mpanao cours spéciaux na cours intensifiés na intensifs tsy ho ato dre lazanareo azy. Fa tena mba hafa kely hoe tsy misy engagement mihitsy izany eo fa ny engagement dia Araka fifanarahana mifa avy amin'ny fifandraisana am-pony ny ampianarina sy ny mpampianatra. Zay le tena zava-dehibe aminareo. Ary iza no nanoranoran' izany paika izany aloha e? Justement parce que za ohatra ity za avy any amin'ny tany lavitra be any zany an. Frantsa? Avy any amin'ny Canada zany an, de France zany an. Québec sa Canada? Montréal zany an. Montréal, any Etazonia. Eny e, Québec anie Canada. Tamin'izay fotoana izay izany i Montréal hoy izy. Ie. Dia tany aho izany an, nanao an'ilay projet izany e. Tany, efa tany lavitra be tany izany no nikarakara an'ilay projet io izany an, efa on va dire izany presque deux ans izany mikarakara an'ity projet ity izany. Izaho koa mpampianatra izany, fa ny anahako izany an, resaka teknika izany tena marina. Za aty an taloha mpampianatra, mpampianatry tany amin'ny université sasany taty Teto zany an. Madagasikara? Oui, teknika zany an, dia avy eo nandeha tany ivelany dia tohizako tany le iza fa niasa ke- niasa za tany an, dia avy eo mi- rehefa misy fotoana kely malalaka zany dia manao cours particulier zany an ao anaty plateforme vazaha zany, dia tao vao hitako zany le iza an, ohatran'ny tsara zany le teknikan'le vazaha zany an, dia ohatran'ny mi-s'inspirer zany aho, euh, am'le plateforme hitako. tany izany e, dia hitako fa mandeha be izany ilay izy any an, dia hitako tena manjozo be izany ilay ilay ilay firenena any parce que ilay ilay savoir izany an, sy ilay expérience sy ilay connaissance izany an, ma- m- mandeha mandeha izany ilay izy, misy partage izany ilay izy an. Raha tsy mahadiso, Oui. Ramose, firy taona izay ianao nipetraka tany Canada?

Fa i Bako aloha nomey satria fantany le lazainy hoe tamin'iny. Tsy fantatr'i Ramsey zany. Izao an, ny tena heveriko hoe tokony ho hainareo mpihaino rehetrarehetra ireo, tsy hoe izy miteny frantsay mifangaro teny malagasy no inona fa ilay zava-baovao ho entiny ho entina mampita fahalalana, savoir hoy izy, ary mampiditra fomba. Mampifamatotra ny beazina sy ny mpanabe ilay fifampitokisana ary iny no andrasan'ny taranaka ankehitriny raha mijery an'ireo karazana fomba fampianatra be dia be, ny tenako hoe procédé pédagogique be dia be, izay tsy fahampian'ny fifandraisana am-po eo amin'ny mpampianatra sy ny mpampianarina izay. Fifandraisana am-po izany hoe na ny mpampianatra aza. Manaiky ampianary ny mpianatra, izay izao no ambadik'izay teneniny izay, ary na ny mpianatra aza dia afaka manome naoty ny mpampianatra. Izay zavatra izay no mbola vitsy, raha misy, azo itombana. Ny Katolika no nahitako an'izay, fa tsy dia manao loatra izy, fa satria hoe asa angamba hoe tsy maintsy mba ary amin'ny en haut de l'échelle ny mpampianatra, fa en bas de l'échelle ny ampianarina, zana-triavy na tsy hoe dia izany akory, fa izay anareo izay, izay ihitikitihako izay. Aza bedesina ilay olona e! Fa tena tsara ilay izy rangahy a! Aza bedesina ohatran'izao ilay olona fa mampalahelo.

Mianatra isika ao anatin'ilay izy ka eo manko izany tsy inmolà fa ao anatin'ny resaka facebook mihitsy nge izany resaresatsika rehetra izany Aleo ary e! omeny ireo karazana adresy manamora ny filan'ny olona fa mangetaheta be ny olona amin'izany zavatra izany zao indrindra ireo tsy ampy fahalalana indrindra ireo te hanitam-pahalalana nefa tsy te hihetsika firy serasera tompoko dia efa avy tan-javatra e! omeo ary ny la adresy na serasera anareo. Eny ary. Raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny nareo dia aza misalasala miantso ny laharana zéro trente quatre zéro neuf cinq cent soixante cinq dix sept, zéro trente quatre zéro neuf cinq cent soixante cinq dix sept, dia koa na koa afaka mitsidika ny pejinay en Facebook nareo Top Prof Mada dia afaka mametraka hafatra miafina ao zany nareo raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny. Dia manentana anareo izany an, hitsidika ny www point topprofmada point com. Ny zavatra anankiray tiako ho hita dia ny hoe mandraika io ve ny topprofmada na dia efa mpianatra any amin'ny ambaratonga ambony tahaka ny oniversite aza fa tsy hoe mpianatra any amin'ny sekoly, lycée, CEG sy EPB fotsiny. Ie. Satria mantsy izao ilay mahatonga ilay izany rehefa mandeha ny fanadinana an, bacc izany izao aloha. Ny baka baka zany be de be ny manao cours spécial sy ny sisa reny manangana hoe fara doboka aty e de tonga any daholo ny ankizy rehetra satria efa misy mpampianatra efa hoe efa misy charisme koa mantsy zany le mpampianatra ity mpampianatra ity a mahita hita sujet foana zany a ny mpianatra satria ny mpianatra tompoko manao basotage toetrandro zany mamenatra an'i zareo avy any Canada ka tsy maninona zany mbola zany eto Madagascar fa zany nentina ho any Canada any mbola ny zay no ny eto de aleo lo hiainana amizay le eto satria ny ankizy manana an'izay zavatra zay hoe rehefa anao anao fanadinana dia hoe ity mpampianatra ity hono mahita foana ity prof na philo ity manana sopapa ity manana sopapa be hono ity satria hono namany hono manao le sujet amidy any misy an'izany le izy nefa ny za tompoko tena tsy mino an'izay loatra aloha fa io anjany ny ankizy tsirairay ny ao anaty le izy vita le baka afaka baka le ankizy eo amin'izay manko ny tena olana avy eo Inona no lalam-piofanana ho alehan'ny ankizy rehefa mbola kely dia izao foana Manao ny an'izay ankizy. kivy ianareo, orientation. Rehefa mbola kely ny ankizy dia izao foana ny zavatra Manao eritreretiny izy voalohany. manao tena manao ry zareo. Anao pilote, anao dokotera, anao hôtesse de l'air, anao magistrat. Izany hoe ny zavatra hitany eto amin'ny fiainan'ny fiarahamonina eto amintsika ilay hoe manam-bola be re satria re tsy magistrat. Inona no mampikorapaka anazy ny hanao an'ilay izy? fa tsy hoe inona ny zavatra tiany sy ny mety aminy. Any mihitsy izany ilay izy hoe ho anareo izany rehefa vita izany ilay bac, ilay suivi an'ilay ankizy, manao ve ianareo? Ary ny hamaranako azy dia ny hoe misy ny cours préparatoire, misy ankizy manao an'izany miditra any amin'ny université na ny eto na ny any ivelany hoe za tompoko dia te hanao ary amin'ny ENMG. za tompoko i te hiditra ny amin'ny akatso anao anty za tompoko te hiditra amin'ny université privé anty ianareo ve mikarakara an'izay koa ve sa toko dia mijanona eo amin'ny baka ihany euh, voalohana zany an ny le euh, amle site ity zany an ny zavatra première phase ataonay zany am'izao c'est-à-dire amin'ny on est en train de rassembler zany rassembler zany an ah. le profil le prof rehetrarehetra zany an Ahafahanay zany an, jerena zany an, à peu près zany an, inona ny connaissance, inona profy an, hitanay ao. Inona ny tontolon'ity zava, inona ny zava misy eto Madagasikara, inona ny tontolo. Ary zava-tsy hitanay zany amizao an, ohatra zany mety exemple zany an, nahita coach, nahita coach be dia be mihitsy aza zany an.

Faire zany an, io zany amle phase amle phase deux anle top pro zany an, mame ohatrany karazana conseil zany an, on va faire des des ohatrany karazana atelier zany an, pour conseiller zany justement zany an le ankizy vaovao zany an, ohatra zany manao examen d'entrée ohatrany le tenenao any aminy université privée na sasany, na sasany koa manao concours d'examen zany ohatra zany any ivelany. Hein de preparer an'izany aty izany, c'est pas la peine d'aller any ivelany vao dia ça peut se faire ici izany an! Fa amin'ny alalan'ny serasera. Tout à fait. Ny fotoanantsika moa tompoko dia efa manomboka hifarana dia faraparano ilay izy fa tsy voatanisa amin'ny bakoly teo ilay WW iny tamin'ny farany teo. Ah, sady Ankoatran'ilay resaka 034 raboto. 09 565 17 sy ny top prof mada miditra amin'io anio dia ilay WW. Hein, ilay W.

fitsarahan'ny asa mifanandrify amin'ny finiavana sy ny fahaizan'ny tanora izay lasa mahay raha eto amintsika tsy misy ny antontanisa tsy misy ary marihana fa raha antontanisa na ankizy miasa za zany mandinika dia manadihady roapolo hatramin'ny telopolo taona eo ka manana traikefa tena mahay izay na izy miasa amin'ny call center tsara karama na izy miasa amina start-up izay manao servisy ho ana orinasa any ivelany, izany hoe eo Fort sy Antsazy dia lasa mankany. Amin'izay lafiny izay ve maheno ny lakolosy velomina ve ny fanjakana? Maheno ny lakolosy velomina ve ny orinasa tsy miankina? Maheno ny lakolosy velomina ve ny système-na resaka impôt sy ny système resaka famporisihana ny investissement eto hahatonga an'ireo ankizy ireo sady manana atidoha, manana traikefa no mazoto mba hiasa amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara fa ilay izy dia misy antony e! Matoa ny ankizy tsy misafidy ny miditra anaty structure malagasy ohatran'izany e! satria fantany fa ao an misy vehivavy tafiditra avy eny ambony fandriana no nahatonga azy ho sefo dia iny no hibaikobaikoana azy eo, tena fantatra izany e! fantatra izany satria miresaka, fantatra izany satria efa niainana, fantatra izany satria zava-misy, dia manjary ity ohatra raisiko izany, ankizy tena mahay, tanora tena mahay ary tena niofana, start-up miasa ho an'ny any ivelany ny ataony fa offshore eto. Okay an! Fanamarihana. Eo. Makasitraka e Dia mirary fahombiazana ho anareo fa zava-tsoa lehibe indrindra fa le fomba fampitapahalalanareo an sy fifamatorana tadiavinareo eo amin'ny beazina sy ny mpanabe na amin'ny mpampianatra sy ny ampianarina tena zava-dehibe an vitsy no mahatakatra an'izay an gaga ve nareo zao aoriana kely izy hisy haka tahaka anareo an'izay zavatra ka maninona sao dia tezitra nareo aza mangalatra Tsy maninona fa Ny zavatra rehefa tsara hoa tsy mampaninona ary angalana tahaka ary satria mba mitondra zavatra Vaovao indray izany. Eny ary dia mirary fahombiazana ho anareo satria tapitra moa ny fahafahantsika niaraka teto amin'ilay hoe efa voafetra fa nihoatra be aza fa dia izany hoe nahatonga anay niresaka betsaka ilay izy satria zava-baovao zava-baovao mahombiaza Ramose Andrianasolo mampamangy amin'ny havantsika any Canada any mampamangy amin'ny tanora namantsika taraiky eto Madagasikara dia misaotra betsaka anareo nandray anay misaotra betsaka tafitaha sorobakoly e.